Grazzi li erġajtu ngħaqadtu magħna u miegħi għandi lil Maria Xuereb. Thank you, thank you tal-istedina. Grazzi li ġejt. Maria inti tirrappreżenta lil Malta Development Bank u dan mhuwiex bank tradizzjonali, għidilna ftit fuq il-bank. Yes, il-Malta Development Bank jew inkella aħjar l-MDB għax hekk jafuh in-nies, ġie stabbilit f'Mejju ta' l-2017 u beda jaħdem f'Diċembru ta' dik is-sena. Bażikament, l-MDB, l-istrateġija tiegħu hija li jipprovdi finanzjarjament fejn il-banek kummerċjali ma jistgħux jew inkella finanzjarjament fejn il-proġett ikun jagħmel ħafna sens u għandu bżonn iktar tul ta' żmien biex jitħallas. U kif nafu l-banek kummerċjali meta jidħol tul ta' żmien ma jkunux jixtiequ jidħlu fih bażikament. Aħna bħala development bank nikkumplimentaw il-banek. Ma nikkompetux magħhom, fil-fatt noħorġu skemi u prodotti li bil-kollaborazzjoni tagħhom noħorġuhom fis-suq. Jiġifieri għall-benefiċċju tat-telespettaturi, il-Malta Development Bank ma jsellifx flus, imma jgħin fejn hemm bżonn lill-banek kummerċjali biex ikunu jistgħu jagħtu s-servizzi lin-negozji. Iva u le, għaliex għax fil-fatt hu l-iskemi tiegħu jkopri lin-negozji. Imma jgħin il-banek kummerċjali fejn huma jħossuhom li ma jixtiqux joħorġu prodotti huma jew inkella jsellfu u jġorru r-riskju kollu huma, hemmhekk fejn jidħol il-Malta Development Bank biex jgħinu jgħinhom iġorru dak ir-riskju prattikament. Tina ftit ideat tal-iskemi? Yes.
Bażikament, l-ewwel skema li ħraġna hija f'Ottubru tal-2018 u din kienet relata għal negozji tal-familja. L-iskema tgħin negozji tal-familja li għandhom bżonn jgħaddu l-business minn membru tal-familja għal membru ieħor. Normalment meta jsiru dawn it-trasferimenti, in-negozju jġorr il-burden ta' dak it-trasferiment. Hawnhekk hawn faċilità fejn l-MDB qiegħed jiggarantixxi dawn il-faċilitajiet li bihom jista' dak in-negozju jieħdu faċilità biex iħallas il-membru li qiegħed joħroġ mill-familja u hekk ma jkunx hemm burden partikolari jew fuq il-persuna li ħadet over jew inkella fuq il-business għax Dik il-persuna li toħroġ tibqa' tiekol minn dak il-business.
Skemi oħra. Yes, skemi oħra, oħra simili li ħriġna f'Mejju tat-2019. Din hija simili ta' bħal tan-negozju tal-familja li hija garanzija wkoll fuq dejn li qed joħorġu l-banek kummerċjali, imma issa tinkopru negozji żgħar, l-SMEs. Hawnhekk, l-SME jista' japplika għal faċilità biex jagħmel investiment ġdid u jkun jista' jeħodha b'rati favorevoli wkoll hemm il-garanzija tal-MDB. Maria, għandkom ukoll skema għall-istudenti? Iva, din l-iskema tal-istudenti qed toffri garanzija wkoll kontra self li individwu jista' jieħu biex b'hekk ikun jista' jkompli jistudja u jsib job aħjar. Qed toffri wkoll benefiċċju fuq l-imgħax għax l-imgħax huwa ssussidjat. Skema oħra li ħriġna din is-sena hija relatata mal-pandemija, bażikament qed tkopri l-businesses kollha kemm żgħar u kemm kbar, dawk li ġew milqutin mill-pandemija jistgħu japplikaw għaliha biex ikunu jistgħu jkomplu jimmitjaw il-pagamenti tagħhom bħall-pagi, rent, dawn l-affarijiet. li tolqot il kulħadd bħal dażmin. Marija grazzi, dispjaċini li m'għandix iktar ħin għax nixtieq li nidħol iktar fid-dettall f'kull skema, però forsi jkollna ċ-ċans li nerġgħu nitkellmu. Wieħed li jkun irid eh, jagħmel użu mis-servizzi x'għandu jagħmel? Mela, jew jidħol fis-sit tagħna u hemmhekk hemm id-dettalji tal-iskemi kollha inkluż il-banek li qed joffruhom, jew inkella japproċċja lilna anka b'telefon jew emails u aħna nkunu nistgħu niggwidawh. Grazzi ħafna.
Thank you inti.